जे विश्वास करै छै ओकरा बुझाइए जे फल जरूर मिलै छै नहि जाइ छी अपना कनियासँ बतियाएब आ कहबै चलू ने दुनू परानी कमला मेला देखै लए आ हम जा हम आबि रहल छी काम सभटा भइए गेलै हन हँ आब बाजू की कहै छी अरे की कहू की? आइ नहि मालूम अछि माघी पूर्णिमा छै से तऽ मालूम है हमरा तऽ माघी पूर्णिमा छै हँ। बड़का का नहि रहथिन हँ। अरे चौक पर जे दलान छन अच्छा, कहलकै अच्छा। रौ बौआ तू दुनू प्राणी कमला कात नहाय लए नहि गेले हम कहलियै नहि यौ कक्का तँ एगो बात कर ने, एते लोककेँ जाइत जे देखै छहिन, जो आ कमलाजीमे दुनू प्राणी जे डुबकी लगेबहिन तँ कमलाजी बहुत चीज आ मनोकामना सेहो पूरा करै छथिन। मनोकामना पूरा करै छथिन? हँ, तँए दुआरे ओतएसँ हहएल-फुहएल अहाँकेँ कहैले एलौं हेँ कि चलबै कमलाकात। हँ ये हमरो जायके मोन है कमला कात मगर की कहू पाइए ताइए एकोटा नहि छै हाथ पर की करिए हम अरे एगो बात करू ने देखियौ ने कतहु धैलो हेतै कोनो दोग दागमे हैत किछो जे भऽ जायत दसो पाँच टाका भऽ जायत तऽ पान प्रसादी भऽ जेतै आ उएह कमलाजी अपना सभके उद्धार करता वएह ने आब जेबै तऽ खाली हाथे तऽ नहि जेबै कमला जिला तऽ पान प्रसाद लिए के जेबै चढ़ेबै ओतऽ आँय हे देखू केनू तो देखियो घर में नहीं किछ हेतै तो देखियो आ दुनू परानी चलू कमला जी के हाँ ठीक है हमरो बड़ मन करे है जाए तो दुनू परानी चलब आ कमला जी में स्नान करब आ किछ फूल प्रसादी चढ़बे आ कहू कमला जी के कृपा भेले हाँ। तो अपना आर के दिन दुनिया बदल देत हैं? हाँ, धन्य- हाँ, धन्य तो भऽ कनी घर में देखियो तो ठीक है ठीक है अहाँ इस- कहाँ एको गो नहि पाइ ताइ छै कहाँ से हम खोजिए पैसा हेतै घरमे तहन ने मिलतै आँय हमरो बड़ इच्छा है कि हमहूँ जाउ कमला कात आ सब जाइ है कमला कात आ हम नहि जाइ छी कमला कात न पाइ है न जाइ छी हम की करू ए कमला महारानी, सब के पैसा दै छो, सब तोरा स्थान पर जाय यऽ। आ हमरो बड़ इच्छा हऽ कि हमहूँ अहाँ के स्थान पर आबू। किछो तऽ उपाय करू। हे कमला महारानी, कुछ तऽ उपाय करू जे हमरो इच्छा पूर्ण होय अहाँ के स्थान पर जाय सँ। दया करू, हे कमला महारानी, दया करू हमरा पर। दया करू कमला महारानी, दया करू। कहाँ छियै ये हैया हैया की नहि भेटल नहि की करू हमरा तऽ कुछ समझ में नहीं आबे अहाँ पूरा खोज लेलियै हाँ देखे अच्छा छियै हमहूँ आबै छी देखै छी आबू ना अच्छा नहि भेटल कतहु नहि नहीं देखियो ना बड़ा मन करे जाय के हमरा अरे कहाँ- हमरो तऽ अहाँके ओहि दुआरे हम एलहुँ एहि सबमे देखियौ ने सब में देखलिए अरे कतो अहाँ रखने हेबै अब देखियो ना कमला माई के कृपा हेते ना तो भेटबे करते कतो नहीं कतो एहि सबमे नहि देखलियै या कहाँ अछि हैया ये हैं? सुनिए हैया देखियो ना अरे बा देखियो कमला देखलियै माई के कते कृपा भेल बहुत ही कृपा अपना आर के मनोकामना आप जरूर पूरा करथिन हाँ। एखन मने बुझू जे मोन उदास भ गेल है जे हाँ। दसो बीस टका नहीं है हाँ। आ कमला जी देलैन हैं तो दुनू प्राणी चलब न हाँ। हैं एगो बात करू न हाँ, कहू न। कपड़ा लत्ता ल ले हां बुझलहुँ हाँ। आ ओते दुनू आदमी एक डुबकी दुनू आदमी लगायब हाँ। ओते कमला जी के फूल पान जे है चढ़ायब आ ताहि के बाद देखबै कमला जी अपना आर के उन्नति करतै। उन्नति दिन करतै दुगुनी आ हँ। राति आ चौगुनी तइमे करत माघी करत। पूर्णिमाकेँ कमला स्नान केला दुनू प्राणीकेँ केलासँ बड़ फायदा होइ छै। बुलियै कि नै? आ फायदा की? दिन दुगुना। चलू चलू। हँ ऐं? चलू। आबि गेलहुँ ने? आ हँ। दुनू आदमी स्नान करब आ कमला मैयाकेँ केते मेहरबानी छै। देख लेलियै सब्सक्राइबर बाबू? कमला मैयाकेँ केते मेहरबानी छै जे हुनकर नाम लेलियनि। ऐं? तँ हमरा देखलियै जे जाइले किछु